A kommen elo bei eppes ganz aneres, Korean Popular Music, K-Pop, Musek aus Südkorea, déi weltwäit Millioune Fans begeeschtert. Hannert de faarwege Videoen a perfekte Choreographie stécht ganz vill, eng ganz Industrie an eng Kultur, déi sech ëmmer méi verbreet an elo och zu Lëtzebuerg ze spieren ass. Vun Danz a Musek bis an d'Kichen, de Reportage vum Philippe Dondlinger.
Weltwäit gesinn ass K-Pop e Milliardemaart. Museksvideoe sammelen den Ament Milliarde Views. Mee wéi staark ass dee kulturellen Afloss wierklech a wéi wichteg ass dëst fir ons Lëtzebuerger? Am Jugendhaus zu Mamer gëtt séier kloer, K-Pop ass net nëmme Musek, et ass Disziplin. All Schrëtt gëtt widderholl, all Beweegung vun der Mirelle, déi d'Grupp Lavi Crew leet, analyséiert. Zil, esou no wéi méiglech un d'Originaler erunzekommen.
Je nachdem, also wenn wir Bock haben was Neues zu lernen, dann machen wir es selber, aber wenn wir zum Beispiel auf Youtube was hochladen möchten oder auf TikTok oder ein Performance machen möchten, dann lernen wir eins zu eins das was die Gruppen schon gemacht haben, das war's, aber wir können auch selber welche erstellen.
Bands ewéi BTS, EXO oder déi nei Generatioune ronderëm NewJeans oder Stray Kids begeeschteren haut Millioune jonk Fans weltwäit. Si verkafe Millioune Placken, fëlle Stadien an hir Videoen op de soziale Medie gi Milliarde Mol gekuckt. Dës Popularitéit ass keen Zoufall. Hannert de Kulisse gëtt oft jorelaang trainéiert, mat engem System, deen op Perfektioun ausgeluecht ass. Ufanks war et fir d'Mireille schwéier, iwwerhaapt Leit ze fannen, déi dat kannt hunn an och danze wollten. Da hab ich gefühlt gar keine gefunden, ganz am Anfang. Ich war alleine mit einer Freundin von mir aus Deutschland

Keng Anung, 70 Leit sinn.
Mee K-Pop bleift net nëmmen an engem Danzcours oder op enger Bün. D'Kultur geet vill méi wäit, esouguer bis an den Alldag. Ëmmer méi fënnt een an eise Regaler Produiten, déi et virdrun net zu Lëtzebuerg gi sinn. Déi ganz K-Culture ass esou breet gefächert u sech, datt een alles do ka mat dra bréngen. Du hues de Beauty, du hues d'Musek, du hues d'Kultur, d'Bicher, d'Manualen. Du hues d'Iessen an de Voyage, also dat ass wierklech, fir eis war dat u sech ideal, fir dat mol eng Kéier esou eng Aktioun hei op d'Been ze setzen.
An deene meeschte Supermarchéen fënnt een haut Produiten wéi Kimchi, Ramen oder asiatesch Snacks am Sortiment. Wat fréier nach exotesch war, gëtt lues a lues normal. D'Nofro klëmmt, besonnesch bei jonke Clienten, déi d'Kultur aus de soziale Medie kennen. Fir de koreaneschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg ass dëse Wee vu Kulturaustausch ganz wichteg. The Korean Culture Event is one of the good tool. Dat koreanescht Kulturevent ass eng gutt Geleeënheet fir d'Partnerschaft tëscht zwee Vëlker ze stäerken. Duerch esou en Austausch léieren d'Leit sech besser kennen a versti sech och besser mateneen. The two peoples understand each other more deeply and also the more. K-Pop ass eng gutt Méiglechkeet fir déi koreanesch Kultur, déi koreanesch Leit an och d'Geschicht vu Korea am Zesummenhang ze verstoen.
Experte schwätzen hei vu Soft Power. Kultur gëtt geziilt agesat, fir e Land international méi present ze maachen. D'Resultat, Ëmmer méi Leit interesséiere sech fir Korea, fir dat wat do gekacht a giess gëtt an elo och fir hiren Danzstil. Esou wéi d'Melissa an den Daniel vum Grupp, deen haut och als eenzege Jong mat gedanzt huet. Ech mengen et ass am Fong normal dass méi Meedecher danze wéi Jongen, well e puer Jongen sech déi onwuel fillen an am Fong wann ech déi Opportunitéit gesinn hunn, hunn ech déi direkt probéiert. Matzdanzen an voilà.
Ech fannen K Pop ass een Stil deen vill aaner Stilen mateneen verbënnt. Do ass Hip Hop dran, do ass Ballett heiansdo dran, do ass Commercial dran, do ass Afro Beats dran an et ass sou bëssen Wann ee mam Danzen ufänkt, kann een sou bëssen direkt mat allem ufänken an direkt bei engem Stil bleiwen.
Vun der Danzschoul bis an de Supermarché gëtt kloer, K-Pop ass net nëmmen en Trend, et ass e kulturelle Phänomen. Et verbënnt Musek, Beweegung an Alldag a bréngt eng Kultur iwwer Kontinenter ewech bis an de klenge Lëtzebuerger Alldag, wat och eisem Vize-Premierminister Xavier Bëttel wichteg ass. Mir ass et egal ob d'Leit fir K-Pop oder fir Kimchi, also K-Pop oder fir Kimchi oder fir egal wat et ass, wann d'Leit sech fir en aneren interesséieren ass wou se. Et gëtt am Moment esou vill futti gemaach tëschent de Länner, wa mol eng Kéier kann eppes opgebaut ginn, wou d'Leit bësse vu Korea kënnen léieren, fannen ëmmer esou wichteg, datt ee vun deem aneren eppes ka léieren. Fazit, K-Pop huet och hei zu Lëtzebuerg seng Plaz fonnt, eng Musek, déi Grenzen iwwerwënnt an déi weist, wéi Kultur och am Alldag ukomme kann.